Esiane sɛ yɛwɔ sene baabi wɔ hɔ a woyɛ nnuane wom a ɛde ɔhaw brɛ wo nipadua no, na afei adeɛ yi a woka yi ayɛ yɛn huntan, me koraa sontahe mafa m'ani so. Enti no yɛrebisa sɛ ɛnnɛ wobɛkyerɛ yɛn nneɛma afa sereba a yɛde yɛ aduane a ɛde ɔhaw brɛ yɛn. Mepatrɔ yɛmmɔ nkɔmmɔ, sereba bɛn na ɛyɛ ma yɛn? Na ahyɛase bɛ mpo na ɛyɛ sɛ yɛde aduane bɛgu mu na yɛadi? Oh, ok. Eh, me din de Bibie. Me din ankasa na abɔeɛ no, ɛno ne Bismarck Duah, but edin a mede yɛ me cooking show yɛ Bibie. Ɛno na obiara search me a, ɔbɛhu me, either Google or YouTube. Na ɛnnɛ, last week yɛkaa biribi faa bayerɛ ho, ɔkwan a yɛfa so noa bayerɛ a yɛnnoa no wɔ nsuo mu na yɛmfa nkyɛ nka ho sɛ yɛbɛwie na nkyene aba bayerɛ no mu nanso ɛbɛbɔ yɛn ho ban afiri sakre diabetes ne heart attack ne a whole lot of diseases from aduane a yɛnoa na yɛdi a ɛyɛ a na yɛtaa nya. Ɛnnɛ, sɛdeɛ woka no, yɛba abɛka biribi afa nkyɛnsee a yɛde noa nnuane ho. Na ɛyɛ me anigye sɛ w'atiefoɔ nso retie na wɔde ayɛ ose ayɛ ɔyɔ. Sɛ wopɛ sɛ wohu kyɛnsee a wonoa no wonoa aduane wɔ mu wɔ fie no, wopɛ sɛ wohu sɛ ɛyɛ na ɛboa nipadua no a, ɛɛ, kakra a mereba abɛkyerɛ ne sɛ wokɔ fie a, yɛfrɛ biribi baking soda anaasɛ bicarbonate of soda. Mepakyɛw, ntɛtee bi a wusi, sɛ ɛyɛ non-stick, sɛ ɛyɛ aluminium, sɛ ɛyɛ stainless, sɛ ɛyɛ glass anamel, ebiara a woyusu de anoa aduane biara, wopɛ sɛ wuhu sɛ wode noa aduane a, enlise chemicals no bi ne metal no bi nkɔ aduane no mu nkɔfa problem mbrɛ nyipadua no a. Hwɛ bicarbonate of soda yi a meka yi anaa baking soda yi a na amanfoɔ tumi de yɛ bread. Sa atere kɛseɛ no half na fa gu pot no mu biara na fa nsuo glass of water the same quantity fa gu pot no mu mu biara na fa si wo gya so te sɛ deɛ worenoa w'aduane no pɛpɛɛpɛ. Fa si gya no so na ma no high heat sɛ deɛ worenoa aduane a woma high heat no ara pɛpɛɛpɛ. Wopɛ a wobɛkata so, wopɛ a kata so, wompɛ nso nkata so. Ma no nsi gya no so Ma menhuru menhuru menhuru bɛyɛ about seven to ten minutes anaa at least ten minutes ok but ɛma no nwe wo wie a tue si fam wo tue si fam na sɛ ɛdwo a na wafei wasɛ kakra wa testi wei kakra na wa testi wei kakra but before a wobɛ testie biara no san fa eh bicarbonate of soda no a wode guguu mu no san fa the same quantity gu Another glass of water, ɛno deɛ womfa nsii gya so na ɛno nso ka no mu. Sɛ woka ɛno hwɛ na sɛ wote bicarb no wɔ nsuo no mu deɛ womfa nsii gya so no a, that's perfect. Ɛno na wonoa w'aduane no wie a, ɛwɔ sɛ nka sɛdeɛ wode guu mu no a wotastiiɛ no a wonyaaeɛ no, saa pɛpɛpɛ na ɛwɔ sɛ nka wobɛnoa bɛwie no. Woannya no pɛpɛpɛ koraa a, at least ninety or eighty percent deɛ ɛwɔ sɛ wonya taste no bae. Na mmom no, wokɔ tasti deɛ aka no. Ɛyɛ nɔnsek. Nɔnsek no yɛ ebi a frying pan na wɔn akootu mu black. Ebi mu yɛ black. Ebi mu wohwɛ a mm. wobɛhu sɛ na ehwanehwane. Maame bi sa wɔn sɛ mpɛn pii no ɛɛ eh, yɛwɔ frying pan bi wɔ hɔ nom a emu nyinaa ɛyɛ tuntum. Aha. Wobɛtumi akyi kosua, wobɛnoa mo, wobɛyɛ biribiara wɔ mu. Afei as time goes on, wobɛhu sɛ tuntum na ɛkɔ. Tuntum ne kwa. Ɛno na ɛyɛ a na yɛde gu yɛn yam anaa ɛte fa? Ɛno na. Saa tuntum a na ɛwɔ frying pan no mu no, ebi yɛ white, ebi yɛ red, ebi yɛ black sɛdeɛ woreka no. Ɛwaawae. Ɛyɛ plastic na wɔde akootu inside no. Plastic no ne original name no de bɔ polytetra ethylene. Saa polytetra ethylene no, before wɔde bɛfa saa pan no mu no, wɔde kan de duru bi a yɛde embalme dead bodies ma no yɛ eh, dendennden, ɛno yɛfrɛ no formaldehyde. Saa duru no di kan ba ansa na plastic polytetra ethylene no wɔde aline mu. Enti wo hiiti, wode si gya so, esiane sɛ ɛyɛ plastic nti, wode si gya so na wo hiiti boro n'ahoɔden so pɛ, wobɛhu sɛ na ayɛ mmerɛ. With time no wobɛhu sɛ na ɛyɛ peeli off, na ɛyɛ waawaae. But in the first place why do you decide to eat from plastic? Do you really care about the body? Body no a Nyankopɔn de ama wo no a wode reyɛ adwuma nya sika hwɛ wo mma ne w'abusua de aboa ebinom a wɔn nso ahia wɔn no a wɔn no wohwɛ wɔn no, Why this truth to eat from plastic So wahu, obi bɛka sɛ oh na mennim, na mennim koraa sɛ ɛyɛ plastic na yɛde baa ɛ, yɛde yɛeɛ And so Bible comes back here, Bible says lack of knowledge man people perish Ɛyɛ nimdeɛ, enti saa nimdeɛ no bi na Radio One mama kwan nya sɛ yɛnkyerɛkyerɛ mo atiefoɔ na wɔmfa ɔsɛn yi ɔyɔ sɛ ɛbɛyɛ a Daakye bi daakye bi no Nyankopɔn ɔmo ma sɛn system because sɛ wode saa nnoɔma wei nyinaa wo noa aduane na wo nni good cooking utensil a wode bɛ prepare w'aduane na wo kɔ fofa at the end of preparation no wo pɛ biribi kakra di na wo kɔ fofa saa toxins wei nyinaa kɔ keka w'aduane ho na wo akɔ fa nkyen bebree wo akɔ fofa spices bebree pii akeka ho all because of wo pɛ sɛ wo nya taste wɔ w'anum na aduane no wobɛwie no wa wode nnoɔma bi akeka ho a poison no slowly a in the near future w'ani amfira a wobɛnya cancer wobɛnya kidney wobɛnya skin diseases prostate cancer a whole lot of problem in the body but sɛdeɛ Nyankopɔn a design nipadua no adeɛ biara yɛ slow poison kɔ nipadua no mu a na nipadua no ne no redi asie ɛnyɛ den a ɛbi bɛba abɔnten but ɛnyɛ den a kakra bɛka nipadua no mu. Ɛyɛ dɛn a wode bi a ebi bɛba abɔnten, kakra bɛka nipaduam, at a certain age na body no abreak down, woyɛ no hwee a na ɛnyɛ yie. Wobɛnom nnuro saa na afei nnuro no nso reka w'akyi. Eh, Bibi, mepakyɛw ma mimmisa, eh, yɛse baabi a ɛyɛ ɔtofoɔ dɛ no, ɛhɔ ara na wɔbɔ? Eh, fa nsa na ka nea woka sɛ yɛde, eh, adura sɛbe yɛde, eh, eh, eh, hyɛ owufoɔ na wɔde yɛ mu no. Mebisa sɛ, nti saa frying pan no, ɛnyɛ sɛ yɛbɛ use? Na saa nyimpa no mu mpo no, emu nnyɛ he, deɛ ɛyɛ silver one no a hwee nnim no na ɛyɛ sɛ yɛyɛ aduane wɔ mu? Pakyɛw, ɛhɔ hia me papaapa, sɛdeɛ ɛhia me nim sɛ saa nso na obi te fie a wɔretie wo a ɔnim sɛ ebi. Ke, I am matter of choice, Ɔn sɛ, ɛsɛ sɛ Nyankopɔn de obiara pa ma no. Sɛdeɛ yɛ, yɛ, yɛma, yɛma ho kwan sɛ yɛntontɔn saa nnoɔma no wɔ Ghana ha no, ɛyɛ matter of choice sɛ obiara pɛ a no akɔtɔ. Na mmom sɛ wo ankasa wokɔyɛ test no a yɛreka no wɔ wo ara wo fie, na wo ne w'abusua nyinaa twa hyia, na mo, mo teste pot no, na sɛ mote plastic no sɛ ampa deɛ mereka yi yɛ nokorɛ, motesi plastic no wɔ mu a, ɛkyerɛ sɛ wonoa aduane biara a, the plastic taste no kɔ w'aduane no mu wɔ bere a wonnya wɛɛ. Ɛɛ, ɛna meka no. Apart from that no, mintumi nka sɛ use non-stick anaa men use, na mmom w'ankasa ɛsɛ matter of choice sɛ wokɔyɛ test no na sɛ wo ara feel sɛ wobɛkɔ so a use na wobɛka sɛ oh, ɛno na yɛn nananom adidi mu ara na yɛnhu, ɛɛ, yɛanhu deɛ ebinom yɛeɛ a, ɛno deɛ ɛyɛ matter of choice. Yɛse maserɛ papa no deɛ bɛtie no na watie na mmom no na ɔreka bi sɛ na nea yɛmpaa plastic yi deɛ mu no na ɛyɛ papa anaa? Mepakyɛw ɛɛ mereba aluminium no so woahu sɛ obi a ɔuse aluminium biara sɛ ɔne me bɛ ɔbɛdi adanseɛ a wokɔ fie a fa aluminium pot no twɛn no no na hwɛ inside wohwɛ inside a wobɛhu sɛ black pot bi adeɛ dot dot black black bi dedadedadedadeda mu mepakyɛw Saa black dot dot no a ɛdeda deda mu no, wokɔtɔ pot no na ɛnte saa o. But ɛnnɛ yi, wobɛhu sɛ saa black dot dot no deda deda mu. Wobɛtwi sɛ dɛn, ɛnkɔ da, aka mu. Ma deɛ nti a ɛyɛ saa no, saa aluminium pot no nso, ɛyɛ soft metal. Na ɛyɛ soft metal nti, sɛ wosi, wode si gya so na wo heat no ɛboro n'ahoɔden so pɛ, expande, ɛmu bue. Ntsi ber a ɔnoa edzian na eeheat no a, na erekpande, na eregye eduane no bi, na eridzi metal no bi in a liquid form into the food. Ntsi wo tue si famu na eredwo pɛ, heat no kɔ famu pɛ, wobohu dɛ nna epɛ dɛ ekuro su a, ekuro su pɛ, enntumi nnteki ne normal shape bio. Ntsi obi a oyi su aluminium pot biara a ɔyɛ soft no biara, wobohu dɛ ɔkɔ a, wobohu dɛ ɛreseasea, edze no. Wobɛhu sɛ ano no, sɛdeɛ ɔkɔtɔɔ no na ɔnhu no saa bio. Wobɛhu sɛ asɛ ateatea, asɛ ateatea, asɛ wasɛ da na ɔde abobɔ fam na wamoamoa no, but wamfa ammɔ fam. Ɛkyerɛ sɛ wode si gya so expande a, wotwa mu a, ɛredwo pɛ, ɛnyɛ ɔmaa shape bio. Nti saa black black pots no a wohu no saa, ɛyɛ aduane a aporɔporɔ a na akɔdi pot no saa no, wobɛtu sɛ dɛn? Ɛnkɔ. Wobɛdi akyire bɛdi, woanhwɛ koraa a wobɛtua na pot no ato atu. So saa adeɛ wei na yɛka sɛ saa nnoɔma wei nyinaa tumi kɔdi nipa adwene because aduane bi a wobɛdi biara kɔ nipa adwene, it slow down the brain. Nti obi wɔ hɔ a ɔbɛnyin bɛdu baabi no yɛse n'adwene aba abɛyɛ nkwadaa adwene, ɛnyɛ sɛɛ na Nyame bɔɔ nipa sɛ onipa nka wobɛnyin a w'adwene mɛyɛ nkwadaa adwene. Nyame ammɔ nipa saa but akɔba sɛ aba no saa seesei wonyin a na w'adwene nyɛ weak, ɛnyɛ sɛɛ na Nyame bɔɔ nipa. Na mmom no, esiane sɛ saa mmɛka a weinom nyinaa fra w'adua no, with time no, it slows down your brain. So wopɛ sɛ ohu sɛ obi reyɛ anya saa nsunsuansoɔ no bi a, obi wɔ hɔ a, ɔkɔ, ofiri ne office, ogya adeɛ wɔ ne office, obɛdu ne car, ne car door, ɛna ɔbɛkae. Odu ne car door pɛ, na wakae sɛ wagya biribi wɔ office. Odu ne car door pɛ no waka se wagya biribi wɔ office. Afei ɔnkɔ office back no sɛ ɔɔkɔfa saa adekodeɛ no na ne wura fie adeɛ a ɔɔkɔfa. Agye sɛ take another time ansa na wakae sɛ wei na ɔɔba abɛfa. Ɛyɛ nkaka gyadwa prose nti saa metallic no a ɛfiri aluminium pot no nso tumi kɔgyina w'adwene mu ma it slow down your brain. Wobɛtumi anya dementia na ɛnni afirika. Wobɛtumi anya sika in the near future. Nti wei mu nyinaa ɛka sɛ wo ankasa kɔyɛ test no. Sɛdeɛ yɛka sɛ woankɔyɛ test no a na woa woa make wo decision. Then you know the kind of oats a ɛwɔ sɛ ɛboa retain the nutrient of your food. Because aduane no a Nyankopɔn de ama nipa no ɛyɛ aduro san ma nipa. Nti sɛ wotumi noa no yie na woankɔfofa saa nnoɔma wei nyinaa anka ho a, aduane no wobɛwie no asan abɛyɛ w'aduro berɛ a woredie. Enti me me ne wo kasa yi, metumi yɛ fried rice a menfa oil baako koraa nka ho so, mɛyɛ me fried rice kama kama. So wahu? Wohu a, ɛte sɛ yɛanka ankyerɛ wo sɛ oil nka ho a, yɛamfa oil na ɛyɛe, but woanhwɛ a wobɛka sɛ ɛde oil na ɛyɛe. Meyɛ me jollof rice kama kama, meyɛ me stew a menfa oil, but metumi yɛ no kama kama. You understand? Mɛkye me nam a menfa oil, but metumi kye no te sɛ deɛ wo wokye no w'anwa mu no, but wo woamfa oil a, wobɛka sɛ gye sɛ mede oil ansa na. But Master, why do you have to add oil ansa na watumi asra nam a oil wom dada? Na sɛ ɛɛ biribi nti yɛwɔ frying pan no bi wɔ hɔnom a, yɛse wo deɛ mfa awoa ngu, hye, wobɛwie na kyerɛ sɛ nneɛma no anwa wɔ ho. Ɛno bi na woresu anaa? Ɛno nti na meka sɛ Aane ɛno nti na me ka sɛ even that wine no koraa no yɛwɔ fake wine wɔ hɔ nti wo deɛ woakɔ yɛ wo search na test no a makyerɛw sɛ kɔ use bicarbonate of soda fa gu pot biaa a ɔwɔ mu sɛ ɛnya chemical reaction a wobɛhu sɛ wode bicarbonate of soda no gugu pot no mu de nsuo keka ho na wode si gya so nnoa no te sɛ deɛ ɔnoa aduane in about 10 minutes wo deɛ hyeɛ ma no ndwo na test ne nyinaa sɛ woannya bicarbonate of soda anaa baking soda no a yɛde gugu mu no taste a. Fa ebi nso gu nsu a womfa nsi gya so. Fa bi gu mu, the same quantity, na di kan test yɛ no. Sɛdeɛ wobɛnya saa ani no taste a, ɛno ara na ɛwɔ sɛ wode nya deɛ aka nyinaa taste. Sɛ woannya na wote metal a, wote plastic, wote different taste from the metal a, kyerɛ sɛ woanya chemical reactions. Because saa soda no a na ɛka no ɛyɛ alkaline ɛyɛ pH alkaline ɛno those yɛ nnuane a yɛn no anya there's eighty percent of alkaline ɛwɔ mu there's acid and enzymes in our food nti any pot bi a bɛ gum sɛ ɛnyɛ quality a ɛne ne nya chemical reaction wɔ bere a wonya awɛ because of all our this salt all our this spices. Oh ade pɛpɛ ɛde ɛkɔva the taste ma yɛnya good taste nso no you will never get it but ɛwɔ w'aduane mu ɛno na yɛ sɛ w'ankasa kɔyɛ wo test wɔ fie na ma me feed back the next ebi a the next week a ebi a mobɛba shows no na ma nkɔ mfiri nni ho adanseɛ sɛ sɛ deɛ Dibib ɛbaa radio one ɛbaa bɛkaaeɛ no ɔtwaa ntorɔ anaasɛ ɔkaa nokorɛ na nokorɛ deɛ you can't cover the truth. Nti obi a wonim no ɛnnɛ, yɛakyerɛ no. Biribi ansa na mɛgyaw ama wakɔ no, yɛhwɛ yɛn maame anaasɛ obi te fie, na saa nneɛma yi a wokyerɛ sɛ wɔmfa ngu me, ebia na onni ho nimdeɛ. Ɔno, ɛnnɛ koraa na woreka nko, wɔnte bi da. Nti no, ɔno nso na ɔwɔ akuraa bi ase no, ɔno nso kwan bɛn so na ɔbɛfa so ahu sɛ adeɛ yi, ɛyɛ papa anaa ɛnyɛ papa? Ne nyinaa ne sɛ ɔbɛyi so daa kɛmikal no. Yes, ɔmo a ɔmo yɛ brɛɛd no, ɔka kyerɛ ɔmo a ɔmo bɛ tɔ bi abrɛ no. Obi a ɔyɛ brɛɛd biara tumi tɔ bi de yɛ ne brɛɛd. Ɛɛ, saa baking soda no, wo bɛtumi anya bi. Wo kɔ baabi a ɔmo tontɔn saa baking items no ne adeɛ no a, wo kɔ no ara sɛ ɔmo ma wo baking soda, anaasɛ bicarbonate of soda a, Ebi wɔ hɔ koraa kɔ supermarket ɛne baabiaa ɔkra obi a ɔbɛtɔ bi ama wo because ɛyɛ very very important sɛ obiaa hu nokorɛ. Sɛ woanhu nokorɛ no ara so yɛ ok menni option biaa ɛno ara ne kwan a mɛfa so a mɛdidi a aah ɛno deɛ ɛyɛ matter of choice because sɛdeɛ medii kan kaeɛ ohiani wodidi wie a wo ho bɛtɔ wo, ɔsikani didi wie a ne ho bɛtɔ no saa nso na woannidi wie a woyɛ ohiani o woyɛ sikani o ɛyɛ the same. Sɛmi o ɛyɛ the same program because yɛn nyinaa kuta the same system so ate aseɛ nti ɛwɔ sɛ obiara ɛtumi ho nokorɛ no na afei ɔredidi a wahu kwan a ɔbɛfa so ɔbɛdidi sɛ ɔdi ketewa bi o sɛ ɔdi bebree o na bi ɔbɛdi fruit and vegetables mmɔɔ a because wonni option wonni good cooking utensil a ɛneɛ mɛtumi advice o sɛ susu didi susu didi paa because Ɛnyɛ easy. Mm. Louise, mada wo ase ɛna anɔpa yi na atiefoɔ nso da wo ase pɛ sɛ sɛ me deɛ woama kyɛ sɛ mabɔ birim koraa nti ne yɛn nyinaa nso yɛbɛhwɛ na sɛ deɛ awoka no yɛtumi ayɛ na aboa yɛn nti no mede wo ɛbɛsi ha. Me nso meda ase ne w'atiefoɔ. Nyame nka obiara ho. Mm. Owura Bibiz na kyerɛ sɛ ɔyɛ.